Mwoyo orikwera ebi twaza kukora byona abe niwe atuha embabazi z'okubikora. Na buri muntu weena eki arikukora n'owa kamera niwe orikubuuza ebibuuzo naanye orikubigarukamu. Twenda kuruga aha mutima gwawe tugambe ebigambo ebirikuhitsya eiziina ryawe ekitiinisa.

Amaziina Safa na Ebale nitubeeganisa owa puroguraamu kandi ti naakora nyenka, nyine bagyenzi bangye abakozi aba Quest Media TV. Aha kamera twineho Mwami Emmanuel Basaasira niwe yaakukwata ebishushani eki n'eky'endoora eki. Eri izooba twatungwa omugisha twataayaho omu kibuga ekya Kampala ahu twataayaho omushaija wa Ruhanga Paasita Ezra Mugisha Kandi oku twashanga baine amagara marungi n'obu bari baine obusingye, twasiima Ruhanga n'okubashangayo pasita. Tutakushiisha bwire, niza kukwakiira oramutse abarikutureeba aha Christ Media TV reero zitandikire aho. Naakwakiire. Abareebi ba Christ Media, amaziina niinye Pasita Ezra Mugisha. ahabw'embabazi za Mukama waitu Yesu owaitu ni Lyantonde Kabura sub county omu Kabale branch number ikumi natunga omugisha gw'okutayayisa Mwami Nansasira na Madamu Ayebare izooba kugamba aha burungi bwa Ruhanga kugamba Ruhanga ahu atwihire n'eyi yatukutwara. nk'abeitambiro rya narishi omwanya gw'okushaba ogu barikweta Purifikashoni Famire Olita, nk'amasiimwe owatuheereza obwire obu, Mukama naayebarire kandi naasaasira. Mukama abaheereze omugisha. Amiina.
Twakwakiira. Ogu n'omuheereza wa Ruhanga kandi orikukurira ekitongwa eki barikweta Education, Family or the Ministries kandi yakorayo obwire oburingwa. Mbwenu pasita kantushabe ngu tugyere twagumizaho gye. Ekitongore eki eky'okushaba, omwanya gw'okushaba ogu okagutandika wenka kandi okagutandika na baana.
Abarikutureeba mukama ita asiimwe. Omu mwanya gw'okushaba ogu madamu naayebare naaba atuhurikirize, tiinyine kutandikire nyenka, nkatandika enkumi ibiri, ekirooto ka nkirize ngu kikatandika enkumi ibiri na mushanju, ahabw'embabazi za Mukama waitu Yesu mbwenu abuheereza n'abantu mbwenu abeikiriize Mukama waitu Yesu n'abakuza kumwikiriza, ekintu kyona eki tureeba omu buruho kitandikira omu butara. Hati tukaba turi aho, personally nkaanye nk'omuntu, natandika kukorera omu Mwoyo wa Mukama na na na anguidinga okureeba ngu twatandika kushaba nka family. Obwire obwo nkaba ndi omu kanisa ahantu, Ahabw'okuba nimpurira Ruhanga nangambira oku okurundaana family yaitu yoona nari shi omuryango ori gye wagweta oruganda rwoona rwaitu kushaba. Ruhanga aija atuhereza embabazi enkumi ibiri na mwenda twatandika. Twatandikira kuri Mountain ya Seku barikugimanya obwo nitweringaana nka famire twatandika kushaba kwiha obwire obwo tukatandika omwaka nitushabaho kabiri twena twahitsya aha revo ei twatandikire kushaba omu mwaka kataano abantu twena abashumba ba famire boona then abaana baitu Aha muheru gw'omwaka rukumi na kabiri, ku byahikire omwaka ogw'enkumi ibiri n'abiri na gumwe, omwaka gwa enkumi ibiri ikumi na mwenda, korona etakaizire, Ruhanga yaakita aha mutima gwangye, naahurira naatutwara akabura omu mwanya hati ogu turikushabiramu eizooba eri, Eki naakihuriire aha mutima gwangye, naakigamba na bagyenzi bangye abashumba ba famire, ahabw'okuba Executive Board eine abantu mwenda, nabo bataaha nibeebumbira omwanya gw'okushaba ogwo. Hati ku naakigambire nabo, buri omwe yaashaba, yaahurira kuruga aha Ruhanga, twikiriza na twena nk'abeebembezi. Ngu tushuume tuze kabura. Ekyabaire nikitangaaza omuri ebyo, ahu Ruhanga yaabaire naatugambira hakaba hataine, tukaba tutaine bushoboorozi ahariho ahabw'okuba n'eitaka ry'omuntu, kwonka omwe omu bazaire baitu omu famire. Kwonka obu Kosi n'obu yaaryo omuzaire, itaka n'erye tihaine ku twabaire twine kushobooroza aha itaka rye. Kwonka bimwe aha bi Ruhanga yaandaganiise akangira ati bwire oku imwe muzeyo mushabe, abiheereze kushabiraho omu mwanya ogwo, kandi ninkuhamiza ngu naija kukuheereza eitaka. Kikaba kitoromi kukiikiriza, kwonka nk'oku Petero oku yaagambire, Petero akagamba ekigambo eki ntaaha ninkunda omu magara gangye, akagambira Yesu ati, Obu niiwe waagamba ati, Twagyendera aha kigambo ekyo twagambira ogwo omuzaire waitu, ati, Muzei Saamu, naatushaba ku twije tushabire aho nka famire. Bwije. N'omwishwa rikaba riri ifa obwire obwo, baaza omwishwa, baataha omu hema, baashabiraho. Mwatandika, baatandika okushaba omu mwanya ogu baabuheereza. Hanga Yeah.
eki ya- eki yaaba yagambire yaakihikiriza. Ya, hanga eki yaaba agambire Madamu Nabibare yaakihikiriza, n'abatuhurikiize enkumi ibiri ikumi na mwenda, Mm. hakaba kwiha okwezi kw'okubanza ebiro ikumi na bitaano. Twena buri omwe ku arikuba naijuka ku twahikire omu kwezi kwa kushatu korona yaataahamu. Kwonka ekiriba naatsigayo enyima obu ku twaherize, Ruhanga ku yaaherize kukora ekyo, naayebimbira abantu naagira ngu mbwenu mumanya Ruhanga yaatuhaire eitaka. Buri nju, buri famire, buri muryango gugambe eki gurikuza kukora. So buri omwe yaaraganisa, barikuraganisa miriyoni emwe, barikuraganisa miriyoni ibiri, barikuraganisa eki baabaasize kuraganisa, then twikiriza Ruhanga ngu. Twaza kwimuka, twamwombekera omwanya ogu abantu baraagume nibashabiramu. So kwiha obu enkumi ibiri ikumi na mwenda okwezi kwa kashatu korona yaataahamu, ebintu byona byayemerera, n'obu gaakuba amakanisa gaayemerera, n'obu erikuba emyanya y'okushaba endiijo nka Prayer Mountain na Zoba Ikiinga, kusitya enkumi ibiri abiri na gumwe. Enkumi ibiri abiri na gumwe, ku baigwire amakarisa, ku baigwire emyanya y'okushaba, naagaruka naayeta famire n'abeebembezi, twagaruka twagarukayo twashaba turi omu kushaba, twikiriza Ruhanga ngu twaza kwimutsya omurimo gwa Mukama gw'okwombeka. Enkumi ibiri abiri na gumwe omu kwezi kwa ikumi, twaija of course eki natsiga enyima twaronda batuta epicha batuhereza puraani oku eraabe eri batubarira sente oku ziraabe ziri so ikumi ibiri abiri na gumwe omu kwezi okwa ikumi twatandika kwombeka twayombeka ahabw'embabazi za mukama waitu yesu omwanya bakagwombekyera ameezi nka ana ya Ruhanga yatuha embabazi Emeezi nka ana ahari ataano, omwanya gukaba gwahwaire kushabiramu. Twaba tukirugire eka kyokwo, kwonka si takarugire aha kibuuzo nikyo kimwe. Kwiha nimutandika omwanya gw'okushaba ogwo, ni biiha ebyokureba ebi Ruhanga ahindwireho nari ebi yakuba abakoreire ebi orikureeba kwiha nimutandika kushaba okwa famire omu bi oku waayeta education famire oba ministries? Ekimwe omu bintu ebi ndikusiimira Ruhanga. Mwena nk'oku murikumanya ngu families narishi enganda zoona ezi oreeba n'embabazi nangwa n'obu erikuba enju emwe mbwenu nimubaasa kukwatanisa. Kwonka aha kimwe eki Ruhanga yaakozire aha ruganda level, aha family level kwiha enkumi ibiri na munaana na mwenda family ei tekakwatanisa oku yaaba etakakwatanisa gye. Abantu ku bari ku twaabaire tu. Tugataaure Mountain kuraba omu kigambo oshange abantu bayeteesizana ababoine ebyahwa abantu bagaruka n'omutima gwaba gumwe abantu bashemezerwa eyareebwa ekyo ekyo Ruhanga yakikora eha izooba eri namba tu nk'omu famire zoona nk'oku ziba ziine ebi zirikurabamu bitarikushushana famire egi tukaba twine abaana nibashoma baine emiteekyereza za makerere Obumwe neyanga nari obundi bataheze kwonka kwiha obwo ebibarikweta ebyokushoma Nanga akabikomoora
harimu nkomwana waitu akayetsire Makerere ayetsire ashomire ari omugyezi kwonka emyoyo yakwatsire okurwara kubi mbwenu omukushaba omu mbwenu abandi obubabire basiiba omubazyo bakagira ekibanja ebiro bishatu byona akabisiiba yabihendera dry. Ku yaahendeire atyo kutaagiire kuza kuruga aha Prayer Mountain, baamuteera esimu naiwe hati ekitabo eki Ashura Makerere orimu nooza kujwara. Ekyo nakyo naakireeba. Ekya kashatu, Ruhanga akakiza endwara. Ayayaya! Omu bamwe omu bantu aba famire harimu abakazi nka bashatu. Omwe. Ba dokita bakaba bagambiire iba ngu ira okogyende oshwere ondiijo mukazi omukazi tagyezaho ahabw'omugongo ka yarwaire endwara y'omugongo so dokita bamutetenguza ku kumunenyeza kwonka ku yaabaire nagambira iba yamubwira ati mbwenu omanya oba okyinemu obute gyenda oshwere ondiijo mukazi. Actually babiri baka bakaba babadigayaringa ngu tibaragaruka kuzaara kandi bari abakazi bato na baiba bari bato kwonka aha Prayer Mountain ku twabire turi omu kushaba bombi bonshatu baakira ahi ndikugambira omwe akuratize abarongo babiri nabo pairs ibiri bari natural nabo babire nibagira ngu tarikuza kuzaara kandi ekyabire nikisaasa munonga akaba ari omukazi w'omushumba so Ruhanga yaamukomoorora mbwenu ngamba ekindi eky'eki eby'obutungi n'eby'emirimo naki ebya Ruhanga abikozire munonga. Kwiha kwiha egyo emyaka nitubara erizooba nk'emyaka nka ikumi, kwonka orikazaara we emyaka ikumi nari ikumi n'ebiri ebi Ruhanga akozire nibirengyera kwetegyereza kwaitu. Yes.

Kandi na nyidara wa famire nashanga aine abagyenzi bandi abandi. Ekyo mukaija mwakitamu ahanyima y'obwire burikwingana ki? Kikaija kyatandika kita kutamu abandi bantu? Okay.
Mukama akuhereze omugisha. Abatuhurikirize, Amiina. nk'oku naaba nashobereire naagira ngu ekirooto kikatandika enkumi ibiri na mushanju, Okay. okutandika kushaba nka famire kukatandika enkumi ibiri ikumi n'eshatu. Nikirooto omuntu nabaasa kugira enda emyaka mukaaga? Ekyo ndakireebireho omuntu enda ya Ruhanga egumire ti nk'ebintu ebya kuzaara kuzaara ekyo ekyo obwa Ruhanga tikyo myaka mukaaga kandi obu etaine enda ekaba ekaba etakurizibwe omuntu omwe twena tukaba twine ebirooto bitakushushana kwonka byona ebi ebyaba bikugenderera bikaba bi. Yoreka ngu nka famire tushemeriire kuba erundaana kushaba. Nituteera okuzaara orikushaba. Ya, nituteeza okuzaara kushaba. Enkumi ibiri ikumi n'eshatu, obwo twatandikire omu Prayer Mountain, enkumi ibiri abiri n'ebiri. Abiri na gumwe nakushoboorora ngu nigwo okwombeka kwatandika okwa ikumi, abiri n'ebiri okwezi kw'okubanza Ruhanga yahendera ogwo mwanya, Abiri na ibiri okwezi kwa kabiri ebiro abiri na mukaaga, omwaka gumwe, nibwo Ruhanga yaakozesa Pasita Robert Kayanja owa Miracle Centre Cathedral, yaija yaagwiguraho omu butongore. Nibuza kusheesha naaza kwija. Itwe tukaba twotsireho ebiro bishatu nitushaba. Ku abantu boona n'aba famire n'abandi batari ba famire. Ku bwabaire nibusheesha, waija ebiro abiri na mukaaga by'okwakabiri, ku twabaire nitushaba nibusheesha, Ruhanga yaakingambira gye very very very clear yaangira ati, kwiha hati ogu omwanya tigukiri gwa family yaanyu yonka, gwaba ogwangye kandi n'ogw'abantu boona. Naaba niimanyisa ogwangye niimanyisa Ruhanga. So yaagira ati mbwenu nahabw'ekyo kwiha hati, Buri bwanyima y'ameezi ashatu, mugume mwete abantu boona baije bashabire aha, ahabw'okuba ogu n'omwanya ogu nyetooraniire kwimutsya abaabaire baagwire, kwimutsya abaabaire baine amaani makye, kugaruramu amaani abaabaire baahwaire amaani, kukomorera abantu bangye, mbwenu in short ogu n'omwanya ogu nyetooraniire kuba revival center, spiritual revival center. Naakiurira kiri kihango, naakiurira kiri kingi omunda omuriinye. Nk'ebintu bya Ruhanga oku mbyegyendesereza munonga, nkemerera aho omumaisho g'abantu, nkasha nkwahunamumu kakye, naahurira instructions oku zaabaire nizigamba ebweeru, nangwa oku yaabaire naagamba ku naaherize, naagambira abantu abaabaire bari aho boona, bakaba bariyo nibashaba abantu nibusheesha. agambira abantu naabagira nti, Mube muhonami niho mbagambire, naabashaba naabagira nti, Hati nimumanya, mumbarire eri izooba n'ebiro bingahi ngu n'ebiro abiri na mukaaga by'okwa kabiri, nti bwanyima y'ameezi ashatu mbyare, ngu n'okwa kataano ebiro abiri na bingahi ebindi ebi bangambiire, nti otyo, nti hati okwiha hati ebiro abiri na mukaaga by'okwa kataano. Mwije aha, mugarukye aha tuza kushaba. Ahabw'okuba kwiha hati, omwanya gwaruga aha revo eya famire gwaza aha revo ey'abantu boona, kandi gwaba omubiri gwa Kristo, twakira omu famire, beitu aba famire tureija nk'aimwe oku mwija, ya, Ruhanga abampere omugisha abantu mwena, tutereize omu kimakinge amazima agariho niinyenda kusiima Ruhanga. Kandi muhe ekitiinisa ahabw'okuba nk'oku yaakigambire, akakikora ebiro abiri na mukaaga. Tukaba turiyo twine omugurusi waitu nari shi omushumba waitu Muzei Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship. Yes, ebiro abiri na mukaaga by'okwa by'okwa kataano enkumi ibiri abiri n'ebiri. So kwiha obu? N'okuhitsya eizooba eri, buri bwanyima y'ameezi ashatu tuba turi omu mwanya ogu nitushaaba nk'omubiri gwa Kristo. Kwonka tirikuzibira n'omuntu weena, ng'entu niziba ziigwire. Eizooba eri yaakuba naayenda, naija nk'oku oreekura emawunteeni ya Kampala, naazamu, naashaba, naashwera, naagyenda.

Ya, omu ikumi n'abiri abaana baitu ku baahumwire, nabo abantu boona baija nabo baashaba. Abareebi baitu aba Christ Media TV tukiije kugumiza kukora puroguramu orwari orugyendo rw'amagara ga Pasita Ezra Mugisha owaasita yaahisa omu maka ge. Pasita Pasita Ezra, twanyenda kubuuza ekintu kibuuzo kimwe. Ahu ateekanisa Waangamba ebi Ruhanga abakoreire, waangamba oku yaatandikire n'ahu mwahika na byona. Hati omu kureeba kwawe, ekanisa egyo yaahika hi hati eyemereire eta? Omu by'omwoyo noogireeba ota nooreeba mwahika shi?
Abarikutureeba, Waaba nimbaasa kusiima Ruhanga ahabw'okuba n'omwesigwa. Abarikutureeba, Ruhanga ku agamba ekigambo naaba ari enyima y'ekigambo kukikiriza. One, Omwanya ogwo ku orikuba noogushoboororeraho omu byahandiikirwe, ekigambo purification nikibaasa kuba kirumire munonga. Kwonka ka nkozese ekyahandiikirwe ahabw'okuba nikyo yaakozese. Nibagyeta Besesaida. Besesaida omuri Baiburi abarikugishoma, n'ahu abantu bakomirwe baabeebaza kikaba kiri ekiyanja ky'abantu beebazaho bakakomorwa obwire bwa Mukama eitu Yesu. Now, even kikatandika na Mukama eitu Yesu atakabaireho kwonka Mukama eitu Yesu nawe akakizaho yaashangaho omushaija waabaheereza emyaka ashatu na munaana naayehoreereza naagira ngu taine orikumunaga omu kiyanja. Ruhanga ku yaabaire naatandika omwanya ogwo, yaanshoboorora gye na bagyenzi bangye yatugambira ngu ogwo n'omwanya ogu barikweta Besesaida. Ekyabaire kiri enyima y'ekyo, Mukama akaba naayenda kumanyisa ngu ogwo n'omwanya ogu ndaakomoreraho abantu. Buri muntu weena oine ebizibu bitakushushana. Ku aracwa omwanya ogu, eki n'ekiyanja kyangye. N'omwana oriya otarikureebaho maizi. Kwonka omu nsi ey'omwoyo hariho embabazi ezirikukomorera abantu. So niinyenda kusiima Ruhanga ngu kwiha obu, eri izooba tikubara emyaka ebiri, omu myaka ebiri kwiha enkumi ibiri abiri na ibiri kuhitsya eri izooba abiri n'ena, tinkubaasa kukubarira n'abantu bangahi abu Ruhanga akomoreire aho. So omu nsi y'omwoyo n'omu nsi y'omubiri impact ni mpango munonga. Ekyo ninkisiimira Ruhanga. So waaba nombuuza ngu eyemereire nkahi? Nk'eyi kanisa ei waagyeta ekanisa. Abarikutureeba amazima agari bwenu erya tikanisa. Kureka n'omwanya gw'okushabiramu. gw'abantu boona, otafiireyo nganda, otafiireyo kara, otafiireyo aruga omu ihanga ki, no, abantu boona nibakirizibwa kwija bakashaba. Orekireyo kugira ngu haaba hatariho enterano, then omuntu naija nashaba nkawe nagyenda. Kwonka obwire obwo obw'ebiteerane, mbwenu nitubashoboorora ngu nituza kuba turiho obwire obu n'obu, kare enda niziba ziri kiriya, nitugambira abantu, tukira n'okubitambira ngu tubite omu mahurire, tugambire abantu obu turikuba turi. So, Ruhanga ariyo naakora omurimo, naakyeyongyera kukora, ahabw'okuba owaagutandikire n'omwesigwa kandi ahuriire. Amen. Mukama asiimwe. Mbwenu hati abantu nibaija, buri omwe weena naija kushaba? Obwire obu arikukundiramu kureka obu murikuteerana mwena, n'obwire obu murikuba mutaireho nimuba mumanyise abantu. Okay, twaakishoboorokyerwa gye munonga. Mukama asiimwe Pastor Ezra ahabw'okutushoboorora gye kandi okutworeka n'oku Ruhanga akozire omu nsi ey'omwoyo. Ruhanga waayosya naagwa kandi ku arikugamba ekintu, aija enyima yaakyo akihikiiriza. Mbwenu twakusiimira Ruhanga munonga kugira ngu akagambo aka nigagaruka yahikiriza. Mbwenu akandi kabuuzo kakye, iwe hati omwanya ogu gw'okushaba wagira ngu ti kanisa kureka n'omwanya ogu abantu barikushabiramu. Noreeba omu maisho nimworekyerera ki? Mworekyereire ki?
Ya mukama akuhereze omugisha nabari nabari kutureeba Ahi ndikugambira nituburaayo okwezi kumwe n'ebiro bikye, abantu boona kuba bari omu mwanya ogu omu kabare omuri Lyantonde aha mwanya nigwo gumwe ogwa purifikashoni wolita, nituba turiho kwiha ebiro bitaano, eby'okwezi kwa ikumi na kumwe kuhitsya ebiro munaana. nangwa obundi tukashabire ngu abantu baije ebiro bina turareho ahabw'okuba abashumba baitu kukira munonga omushumba waitu omukuru Pastor Robert Kayanja naza kuba niwe orikwebembera okushabisa okwo nari shi okushaba kwiha ebiro bitaano kuhitsya ebiro munaana. So abantu ku baakurara aha mwanya nikikira kuba kirungi so nituza kutandika ebiro ebyo ebiro bitaano buri izooba tuza kuba turiho nituraaraho kuhitsya ebiro munaana. Twaba turi omu kushaba n'okusiiba n'okuronda Ruhanga, Ruhanga nk'oku ayetsire naakora, abantu batusaasire, buri muntu weena ou ori oraahairwe akahurira nari shi akareeba ebigambo ebi ebi turikugamba, naamweshengyereza, oba murwaire akarwara ki, oba aine kizibu ki, oba ayetsire akomirwe ata, iwe mutemu turaasipooti nari omute aha mabega omureete. Nimbahamiza ngu Ruhanga naaza kukora omurimo gwe, Ruhanga naaza kubakomorora mwena abantu mwena nimanya ngu Ruhanga nateekwa kukora eby'embabazi aga amaraka n'ebi ebishushani n'ezi vidiyo zihikye abantu omu nsi yoona nk'oku Kristo Media Ruhanga yagire embabazi ensi yoona negihurikiza. Kwonka omuntu n'obu arikuba ari aheeru famire yaawe nari koriigi nari omuntu weena ou orikumanya ou orikumanya ngu ayeesire aine ekizibu, eiza ky'endwara, eiza ky'amaka, eiza ky'ensi y'omwoyo n'ey'omubiri, orebe ngu waamuha amagezi g'ebiro bitaano kuba yaakira aha mwanya hariya omu kabare omu ranki namba ikumi omuri Kabura saabukawunti omu Lyantonde disiturikiti, nihaba hariho okushaba kw'omuriro kwa rivaivo ku oyeesire nooyetenga kugarurwa busya omu nsi y'omwoyo, ku oyeesire nooyenda kukorera Ruhanga ebyaragaamba n'amagara gaawe. Ija tube tube hamwe omu kushaba ebiro ebyo bishatu, Ruhanga naija kukora eby'embabazi nizo plan ezi twine. Then twahendera ekyo, of course omu kushaba nikwo kumwe ninza kubagambira n'ebintu ebituri kwija kukurataho. Ruhanga abahereze omugisha kandi abakureete. Amiina.
Nibakuheereza omugisha muhango. Amen.

Omu budakiika bukye Paasita Ezra, nitwirira kuhendera puroguraamu yaitu egi. Niinyenda ngu tugambe obugambo bukye bw'aha muheru, Abanyayuganda abarikutureeba, obugambo bwabo bukye bw'aha muheru turikuhendera puroguraamu egi.
Nkaanye orikwebembera ekyoto kya Purification Family Altar, aha bwangye n'aha bwa bagyenzi bangye n'aha b'omurimo gwa Mukama waitu Yesu, ngu nkirize nyegaite aha Banya-Uganda bagyenzi bangye n'abantu boona omu nsi yoona. Kusiima Ruhanga ahabw'omuzaire waitu. President Yoweri Kaguta Museveni owa Ruhanga ahaire embabazi kuhitsya emyaka kinaana akiriyo omu magara g'omubiri n'ag'omwoyo. Amazima agarigo, President nitukukunda ahu ori ahabw'okuba eri eizooba kuri noogira ngu turahayireyo amagara gaawe. Ekanisa ya Mukama waitu Yesu tekwemereire. Eri izooba ebi turikureeba n'ebi turikwesiimiramu n'ebi turikwekundiramu kuruga tariho. Kwonka nk'oku Baibuli egira ngu kuri abantu basiima Ruhanga, of course okusiima abamwe nikibaasa kuturema, kwonka twikirize eri izooba tukusiime kandi tukusiimireho Ruhanga ngu naayebare iwe okukuhaire embabazi kuhitsya emyaka kinaana, akwongireyo n'obundi n'obundi na mingi ogitsye Kandi n'abantu mwena nimwebare Ruhanga abiheereze omugisha. Eki naakubaasa kubagambira ni kimwe kyonka, Ruhanga naabakunda kandi ekyamuteire aha musharaba Mukama waitu Yesu kaakuriho kugira ngu amagara gaitu twena gacungurwe garuge omu kwerekyerera kureka tutungye amagara. N'ahabw'ekyo Ruhanga abaheereze omugisha kandi amazima garuge tubategyereize aho omu kabaare omu Rwankina namba ikumi. omuri Ryakebera Sub County, omuri Kabura County, Lyantonde District. Nibyo tushabe ebiro bitaano kuhitsya ebiro munaana by'okwezi kumi na kumwe, Mukama abahereze omugisha kandi abakore gye tubategyereize.
Nitwongera kubasiima abareeba Christ Media TV. Tinkubaasa kwanguha kubeebaza abarikutuforowinga na hati abandi batureeba n'abakuza kutureeba omu shaaha ezirikurataho. Puroguraamu egi baanibagyeta Orugyendo rw'Amagara ga Pasita Ezra Mugisha owatuheeza omugisha akatutaayisa omu ka ye omuri Kampala. Twasiima ebigambo bye birungi by'omwoyo ebi yaatushoboorora. Itwe nk'aba Christ Media TV naitwe twakwatwa twagyenda twine omwoyo pasita. Kandi mazima otushabire tugarukyeyo gye. Eizooba eri waatweta twije tube naiwe omu kushaba, naitwe embabazi zikaatukwataho. Tinaakora nyenka, Manyire bagyenzi bangye abu naakorana nabo tiimu mpango ei twaijanayo, tusiibura omu rurembo rwa Kampala twatunga omugisha omutebeekanisa wa puroguraamu naanisa kufa naayebare kandi manyire mugyenzi wangye aha kamera Mister Emmanuel Nasaasira Mukama asiimwe nitubeegyesa ebirungi.